Hello semuanya, bertemu baru kita buat video ke sekali tu. Selamat datang ke channel YouTube Pangau Libau. Sudah kita terus ke video ke sekali tu. Aku mau senang hati minta ngakai kita semua tolong aku tekan like, subscribe, mau lucin mit bab baru dia. Awak kita nak tinggal info terbaru dari channel Pangau Libau. Hari subscribe kita nya nanda tu sukung kita ngakai channel Tu terima kasih semua enjoy this video. Remaung.
Jaya tau kena semua kitai dulu kelia remaung tu endang amai bisi lalu nyentuk ke detu pan tetap agi bisi. Enti amai bisi baka ni ke gamal remaung tu. Kita kala meda remaung tu nyengenda wai menyadi. Bekenang ke remaung tu. Kala kitai meda baka ni ke gamal remaung tu kaban semua. Bisi sekeda enti di madah ka rebaka harimau bintang, bisi sekeda madah enti di baka. Kuli, bisi mega madah ke tadi pala iya singa tang tubuh iya mensia. Mayuh macham dipadah ka orang baka ni gaya rema wong tu. Tang meh ke bendar iya ari suba suba iya antu tang iya ukai antu ti chai. Kitai enda ulih tepeda ke rema wong tu nyengen la ba depan mua mata. Semina kitai ulih sereta mayuh kala ninga munyi iya negung ba atas bukit ti tinggi aja maya malam hari. Ti nasit nuan manah mega bisi ninga munyi iya nenggung maya siang hari peka. Nyadi spesies semeung tu nadai kala ngayan kediri. Iya diau ba dalam lubang batang tauka kayu ti tinggi ba atas bukit ring betempia spesies langit mingkai. Ti kitai bejalai ba dalam babas enti lebuh maya bisi ninga munyi remaung nenggung alu jampat berumban nikal pulai tang taja pia Maung tu enda nganu sereta enda ngachau orang sengapa. Enti orang ke bejalai ba kampung empuai nya tadi enda tulu ngaga utai ke dikenggai iya tauka pemali ba dalam babas amai bisi, aku pechaya kera maung tu endang sigi amai bisi nyentuk ke sehari tu taja pan enda kala meda iya nya ngena. Kera maung diau ba kampung empuai ke bedau kala ditujah mensia sereta mar dilawa orang. Iya ulih nyium bau kitai mensia ari lubang nura diau taja pan kitai jauh ba entara ke murung sigi. Taja iya nemu kitai bisi bedalam babas dia, tang iya enda ngachau enda ngeragau kitai. Tang, ingat, enti kitai bisi ngaga pemali ke ngagai dipeda iya, kitai deka dibunuh iya tekala nya. Nama utai pemali kena tau dikereja maya ba dalam babas kampung buan tauka bedau di tujah orang? Awakka aku bekunsi enggau kita bala mayuh nama pemali kena tau dikereja utai ke dikengai orang Melaun. Kesatu, enda tau nunu gerama. Tauka ketam bejaku maya hari diatu ke buku laut. Lalu kedua, enda tau nunu undang, enda tau nunu cabi, enda tau nunu belachan, enda tau nunu utai. Enggau mayuh agi utai ke bukai kena tau ditulung ba dalam kampung puang ti bisi endur Buan Piau. Cuma ku jaku enti nuan bisi betulu ke utai nya ba dalam kampung nya tadi nya erti nuan ngangau ke remawa nya datai ngagai nuan kia. Remawa bansa iya jelu ti chukup iya manggah ari semua jelu ke bukai. Ulih nuan bayangkan enti iya datai ngelawa nuan ba dalam babas nya tadi, idup tauka mati nuan. Ti nuan idup nya manah tang nama guna iya datai enti enda munuh nuan deh. Nuan ga udah ngangauka iya enti orang bisi ke dinga keremauung tu dalam bapa seorang sigi mulai kediri ke rumah enggau naka nyapai. Kitai kala ninga ja tetuai tulung bunju remauung nya ukai pula nya amai. Orang raja berani dulu kelia mayuh ditulung bunju raja remauung lebuh maya bekayau. Enti ba dalam babas nuan bisi ngelanggar pandan tauka nuan bisi ngereja utai ke deka ngagai jelu remaung semua ko jaku, remaung tu enda tau ninga rangkang patah bini. Nuan bisi ngereja utai ke enggai iya. Penatai remaung tu semua ko jaku baka penerengkah siti bilun helikopter datai ba depan mua nuan dia. Remaun tu tau terbai bisi ngembuan sayap. Tang meh, laban nya ke sigi antu, nya kebuah kitai enda ulih meda iya enggau mata kasar kitai. Tang taja iya antu mangah, enda tau dikachau, tang iya antu ti manah. Enda ngachau nuan sebarang enti nuan enda ngelanggar utai ke kengah iya. Pindah ke orang dipegau libau lendat nebio tekan isang pan agi begunaka iya. Tang bebasa ke sida iya nyentuk ke sehari tu. Enggau siti agi enti pemali Remaung tu inya ngenangi ke ngachau tajuk iya. Tajuk Remaung tu reti iya baka panjuk kitai mensia. Kitai Iban ngetan panjuk ambi ke bisi dikena kitai ngulih ke babi, ngulih ke rusa, ngulih ke landak, kijang, kelenduk enggau jeru ke bukai ba dalam babas. Barang sapa kitai mensia bisi makai tauka naban ke tajuk Remaung tu pulai ke rumah deka digiga tauka diabas mawang nyentuk ke rumah. Iya ngabas tauka ngasah tajuk ke udah ditan iya ke anak mensia nya tadi nyentuk ke orang nya nabanka tajuk nya tadi deka makai utai tajuk nya lalu deka parai dibunuh iya. Bekenangka sebengkah utai ti diempa Remaung. Nama pemakai Remaung? Kala kita nanya orang ke tuai, Temaung enda kala makai mensia. Munyi ke ditusi endang aki aku suba, utai pemakai remaung tu inya baka kerang, lukan, kepuyung simpi, ikan enggau buah enggau macham ke bukai. Kelai ke bisi meda tusun buah tauka tusun utai diempa agi mata baka ikan ditusun enggau manah-manah baka lah kampung puan tauka enda ngira nya ba batu karangan kini tauka ba tanah. Ti bisi meda utai udah disediaka orang baka nya, nya sigi tajo orang mau. Dini nya sigi nyengela orang nyedia ti tagih ba dalam kampung puang. Logik tau ke enda? Enda logik kan. Siti agi iya tau orang ari Kapit munyi tu. Tu cherita ke amai ke udah kala nyadi maya iya kagi gawa ba Kapit suba Kacau ba kem batang kayu. Dia deh bisi siti bukit ti disebut orang Bukit Remaung. Bukit tu jalai kem E tauka kem Matan ke penama iya. Bukit tu umbas iya peninggi. Nyadi ba tengah-tengah bukit nya tadi ada ne bisi siti tansang tauka siti sarang indu gamang. Nyadi keno ku jerita, nadai orang ba kem dia ulih ngelawa bukit nya. Nyadi tunga ke kanan ngenying jegit-jegit lalu tunga ke kiba bukit nya chunuk. Nyadi ba semak tuchum bukit iya tadi bisi siti lubang. Rumah sia pemesai. Lebuh apai iya tu ke meresa blok kem matan nya suba, endang amai bisi maung. Nama kebuah amai bisi? Laban iya bisi meda ba mua lubang nya tadi mayuh amai kerubung lukan, kerubung kuyung, kerubung belangkas, kerubung kerang ba mua lubang nya dipeda apai iya ari jauh. Mai nya ulih tepeda nya laban kerubo nya nyu bedunjung ba mua lubang ra maoh nya dia. Maya tengah malam, sida ke semak ba kem mata nya kala tekenyit ninga remaung ba lubang nya negung nangka pengengar iya. Ko sida iya nusi malam nya maya remaung negung atap rumah endur sida iya diau menyau baka ka tekebus nyau baka ka tekesai baka ka kena nangka ka ribut nangka pemisa iya. Kitai ga nemu meh endang sigi turun antu. Setiap kali orang ke masak lubang nya ngena kerita ari tuju bukit laban lubang nya ulih dipeda ari jauh sigi ngetu pakai. Nyangka nya bisi nasib manah lalu ulih tepeda ka maung pansut. Kepenudi sekali orang meda akar enggau rumput ba sengah lubang nya nyau layu lalu mati. Nya nanda pelubang nya agi meruan diundar maung nyentuk. Sari tu up eh baka pit beki meti beki matan agi meruan bisi maun. Hidup aki ini kitai dulu kelia agi semak enggau antu enggau jelu sigi enda ira enti utai tu amat bisi. Bah kati kerunding kitai deh kaban. Bisi cerita deka dikunsika enggau bala mayuh sentang rak maun tu kunsika ba komen kitai dia ambi kitai sama macha iya. Betemu baru kitai ba video ti ke datai terima kasih semua.